Temba, Temba on ZFM Stereo. Stereo.
The Legends Corner, ZFM Stereo, my station, your station. Once you hear this voice, then you know Sekuru Jubek is in the house. Ndapindira. Simba itinzwe, Simba itinzwe kumativi mana eyo nyika yeZimbabwe, muAfrica nepasi rese.

ndingoda kutotamba zvasiyana nekuti rhythm yakabatwa nasekuru mjumbe goromonzika yakatipa zvekare murume anonziye andrew antonio jo chikuku anova ndiye mukoma ende nyakudziidzisa gitare the legend rinova mongo wenhoroondo yanhasi the late efraim jo antonio aizikanwa nekungoti efraim jo varume vatatu vandarevava vakatenderana kuumba chikwata a band vari kumayadhi ekumandara kwaishanda bata naefrem as gardeners ndokuzotora roni gata kata zamtok nokuti vanga vasina kukwana ka panga pachida munhu anoridza ngoma so roni akabva aya kuzorowa madrums zvinonzi izvo vakazotora umwe murume ainzi george vamwe vanoti ainzi john ah, nhoroondo yacho yakuti achifudzika but asiri john chibadura kuti aite mavocals sa chikwata changa chaakufamba chakamira so andrew antonio chikuku lead guitar Ephraim Antonio Joe ma vocals and bass guitar Bata Central pa rhythm guitar Ronnie Gatakata achirova ma drums then John or George wandareva uya ari pa ma vocals musambo pairohwa ma cover versions e banger music yatinoti kanindo iya inova munoziva kuti kanindo is a name yemumwe producer ari popular wemusambo wekanindo ainziwo vafares oluchi kanindo vachirova macover versions ebenga music kudaro ka vakaguma vakushandura malyrics ebenga music kubva kumalanguages ekueast africa vachiisa muchishona wangu kushonaliza kanindo imagine rizalina soda ka ichirova nechikaranga margaret odero yeshirat jazz band ichirova nechikorekore vakazopiwa first gig rauka namudhara mandefu the late great zex manatsa pajamaica inap vanhu vakazipigwa vanhu vakatapirigwa vanhu vakadeedzera enko vanhu vakatsoperwa mbiri ikafamba ndo pakazowana vakomana vacontracti pamvere chena pamudhara mvere chena padombo shava apa varesident band ipapa ipapa apaka ndo pakaita chapwati chese vari kwamverechena band ndipo parakazopiwa zita ka they named the band after the famous record label yebenga music inonzi iyo sungura but abva awedzera boys vaya kutonzi sungura boys zita rakazova rethe war genre yatinoti sungura nhasi vari pamverechena kudaro ndo pakatsikiswa music kekutanga

the late timon mabaleka kana ndisingakanganise ndokuuyawo nasimon nanison chimbetu zvikanzi basa iro sungura boys wangu line up yairemai sungura boys yakapisa makore iwawo 83 84 85 86 87 ikoko zvichienda mberi bairo wamahis chete mwana wamai imagine at one stage around 1983 84 sungura boys yaiva nemahits evaimbi o mabendi matatu akasiyana kuti kumusha kwaambuya john chibadura mwana wedangwe maxist brothers basa mangwanani yavo yesungura boys ingori sungura boys chete iri kutsika ipapapo havana kugumira ipapo vakaendera mberi kudambura mahits vakaendera mberi kubatsira vaimbi vakawanda wanda kusanganisira system nyasha fanuel tazvida pavakarova ana dhiya ungwarire ivawo wangu akashanda neyambiro brothers to mention but a few ndokwaive kuita kwake the late great ephraim joe mumwe wevakuri venzira yatiri kungofamba nayo nhasi okwanhasi ndogumira pano sekuru mju signing out ta ta ta
So this um, this genre Sungura started a long time ago, hey? And it evolved

Sekuru Mjubek, how are you doing? Sekuru Mjubek in the house, makadii zvenyu inini? Tiri bho zvekutsvavira here? Inini ndakasimbira mukati. Nemhaka yei muchinzi Sekuru Mjubek? Nekuti tiri hama dziya dziya dzinoti dzikaenda kunze uko dzova dzarova dzova dzaregedza kudzoka mo matorova makuva muri ikoko muchiti mudhara akatsakatika. Iye ari mupenyu.
Iye ari joni.
Achidya shodo shodo. nemba masvabada nemba masvabada nemahoko endoviyoko
dudula ikati dudula imoti dudulavo How are you doing, Sakuru Mchubek? William Choto is his real name, uh, Zimbabwe, and um, yes, uh, he is the one who is giving us uh, uh that feature about uh, Zimbabwean music. Today, we're focusing on. Um, eh, mukoma ephraim joe and the sungura boys ndo vakazvitanga ka ndo vakazvitanga ndanga ruvanzi nice one saka muchitarisa pazvakatangirana naephraim joe nepachava what can you say about that Eh, inini ndonzwa kufara ini because handifunge kuti kana naivo pavakazvitanga ipapa vanga vane tarisiro yekuti zvichasvika moto wacho uchabvira kusvika zuva ranhasi zvokuti tinotoone zhonora yatinototi sungura yatinotamba tichinakirwa nayo vamwe tinotoone bhutsu dzakapera dzikambosara mudariro tichitamba zvakaipa pane umwe brong wandakavona apiwa ticket nemapurisa akabahwa achitamba sungura zvikanzi uya over speeding
aukambotadza nokuti musamba wacho iwo une kamwe kakumhanya kaunoita so kekuti unobva waona kuti ah, pano ndikasangana netraffic mawani asi ichokwadi kuti sungura hatisisu takaitanga
Sungura takanga tichiedza kuda kuridza musambo wekanindo kana kuti webenga ndobva taupotsa padiki diki bva tagadzira wedu tichaba zita rerecord label tikabva taita redu iro rekuti sungura iroro tichiba hedu with pride tichiba zvedu with
thank you so much sekuru mjubek pajubek apo thank you so much see you again next week handiti ka ishochowa totenda zvikurusa ishe tekushenhere kune mwando